Nilqawkom għal din l-attività tal-Aqda tal-Malti li hija parti mill-Festival tal-Ktib fuq il-Kampus li organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib. Illum għandi miegħi l-Kap ta' Dipartiment tal-Malti, Dr. Michael Spanjol, u flimkien se nitkellmu dwar is sit elettroniku li għadu kemm nieda d-Dipartiment tal-Malti li huwa ħażna diġitali qed insejħulu aħna għax għandu tant informazzjoni dwar oqsma differenti tal-Malti. Malti.mt jismu l-portal. Nilqak magħna, grazzi tal li aċċettajt l-istedina tagħna din l-intervista u nixtieq nibda billi nistaqsik eh, minn fejn ġiet l-idea għal dan il-portal. Grazzi ħafna eh, li l-ek sefora ta' Kristina u li l-Konsil tal-Ktib ta' dil-attività. Eh, għax nasib hija importanti ħafna li tkellmu fuq dal-proġetti li tisiru. Mela, eh, Malti tu temti kif qed inti huwa portal li jiġbor ħafna riżorsi marbutin mal-Malti, so marriġ rikka tal-Malti. Jina kultant inxebħu ma' mużew digitali, eh, dil-metafora u zajta diġa drabi oħrajn. Għax hekk nimmaġinaha, jiġifieri mużew b'ħafna swali differenti u tidħol f'sala u tiltaqa' ma' riċerka għandha x'taqsam ma' djaletti u mm. tidħol f'sala oħra tiltaqa' ma' riċerka għandha x'taqsam ma' terminoloġija, tidħol sala oħra u tara daqsxejn ehm, intervisti jew riċerka marbuta mal-istorja tal-lingwa, mal-istorja tal-Malti. Ehm, u L-idea tal-portal speċi nibtet. L-għunet minn dol ħafna proġetti li għanna bħala Dipartiment tal-Malti, mux biss il-Dipartiment tal-Malti waħdu, ma anka f'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħrajn. Ġifri l-iktar naħdmu ma' per eżempju l-Konsil Nazzjonali tal-Isim Malti, l-Akkademja tal-Malti, l-Aqda tal-Malti u koll, u xejk importanti, imma anka entitajiet fl-Università bħal-Istitut tal-Lingwistika, per eżempju, teknoloġija tal-lingwa. U l-idea hi li niġbru flimkien daw il-ħafna inizjattivi, daw il-ħafna sforzi importanti li qed isiru fuq il-Malti. U mbagħad hemm għan sekondarju ġifieri, apparti l-għan primarju li niġbru r-riżorsi, hemm l-għan sekondarju li nżidu l-preżenza tal-Malti online. Kif nafu, siti bil-Malti ma tantx insibu le għax qegħdin hemm ftit nies. Eh, u naħseb li importanti ħafna fid-dinja tal-lum li eh, appart il-ktib, il-ktib ktib bil-Malti huwa b'saħħtu ħafna. Mm. Imma naħseb importanti li. Kemm il-ġurnata riċerkaturi kienu qed jaħdmu ifittxu online l-iktar ħaġa faċli li jagħmlu, allura importanti li jkun hemm riżorsa hekk. U jisib ma tkunx online ma teżistix kważi. Minix ngħid li ktib mhux importanti, assolutament. Imma naħseb irid ikun hemm dis-sinerġija bej il-karta u l-online, naħseb irridu mmorru nimxu ħafna aktar dik direzzjoni. U xi kemm ilkom taħdmu fuq dan il-portal ġifieri għandu mm. ħafna ħafna informazzjoni qisu mera tax-xogħol ta' dipartiment fil-verità. Eh, diffiċli wieġeb bad il-mistoqsija għaliex għax ehm, ġwi nista' ngħidlek kemm ilna naħdmu fuq il-sit biex nibnu s-sit innifsu. Jisu eh, bi wieħed uħor sena. Imma Dan mhuwiex riżultat ta' ħidma ta' sena, huwa riżultat huwa frott ta' riċerka li la ssir fejna fina 10, 12, 13-il sena jew iktar. Għaliex? Għax ehm, fil-portal eh, kif jistgħu kif jistgħu jsegu, kif jistgħu jsegu minn qed jismana, hemm riċerka ehm, propjament anka ħafna iktar minn hekk, jiġifieri għaliex għax Hemm riċerka li kienet issir pereżempju minn Ġużè Aquilina u Ġużè Cassar Pullicino qed nitkellmu fuq 50-60 sena. Verament mera tad-Dipartiment tal-Malti u lil hinn ukoll, imma mm. jiġifieri tad-Dipartiment tal-Malti minn żmien Aquilina. Bidunet kważi, ġifieri. Ġifieri li qed nipprovaw nagħmlu huwa li dik ir-riċerka li saret matul is-snin mm. niġbruha Post wieħed li Umbat din importanti li mhux la darba ġbarni jew waqaf, dan mhux sit li l-estejni hu ħareġ, jisu bħal ktib, le għalaqt il-qoxra u ħareġ, imma pratikament kull ġimgħa nibqgħu nżidu iva nibqgħu naġġornaw. U parti kbira minn dawn l-aġġornamenti u l-iżviluppi kontinwi huma l-istudenti bla dubju. Mhm. U naf li l-istudenti għenu ħafna fir-riċerka għal li hemm fuq dan is-sit. Tispjegalna ftit l-involviment tal-istudenti u għaliex id-dipartiment ħass li kien importanti li jinvolvihom anke bħala riċerkaturi mm. għax eh, mm. ovvjament l-istudenti huma riċerkaturi mm. eh, il-ġodda biex ngħidu hekk tal-Malti. Eh, mela, ir-riċerka minn min issir? Issir mill-letturi tad-dipartiment, naturalment, Imma ħafna riċerka importanti ssir mill-istudenti, mill-istudenti u mill-gradwati, mm. ġifieri l-istudenti li jkunu gradwaw. Ehm, u għana dik natu importanza ħafna, ġifieri natu importanza kemm ir-riċerka li ssir Eh, jisu riċerka najdila jena ta' bil-fors, mm. ġiviri ta' bil-fors għet nifem bija it-teżi, per eżempju, l-assenjament. Eżat. U għemmek ġili kunem riċerka importanti li għallura titla fil-portal. Imma batem riċerka oħra li ssir fi proġetti differenti li d-Dipartiment għandu. Id-Dipartiment jisu kull sena jkollu eh, seba' jew tmien proġetti finanzjati mir Research Seed Fund tal-Università fuq temi differenti ħafna, ġifieri mit-terminoloġija, sa tradizzjoni orali, sa osma marbutin mal-letteratura, mal-lingwistika. U il-proġetti jikkoordinaw mill-letturi, mhm. imma dejjem bl-involviment tal-istudenti, eh, tal-istudenti jew tal-gradwati tal-dipartiment. L-lina huwa importanti ħafna, għax il-riċerka eh, jisu tibda minna l-letturi, imma imma mbagħad ġifieri eh, ħallu fidejn. Fidejn il-futur tal-riċerka bil-Malti tal-Malti mhux fidejna insomma, fidejn Fidejn ta' warajna. U proġett importanti ħafna u li il-kom ftit snina dejjin fuq u issa huwa tradizzjoni orali li mhm. tant importanti għandu paġna tiegħu fuq Facebook ukoll, mhm. ġifieri minna tisegwina jista' eh, ifittex il-paġna tradizzjoni orali fuq Facebook jisib ix-xogħol kollu li għamiltu hemmhekk. Tkellimna ftit fuq dan il-proġett li mhm. għaddej numru ta' snin, eh, bdejtu naħseb eh, b'taħdidiet u xek dwar oqsma differenti tradizzjoni orali u issem kollox miġbur propju fuq il-portal. Tkellimna ftit fuq. Iva, ara, eh, tradizzjoni orali tfisser. Eh, żewġ kelmiet jgħidu kollox, li qed ngħidu dak li nirtu le tradizzjoni, dak li huwa li huwa tagħna, id-drawi tagħna allura. Imma bil-fom orali. Allura qed nitkellmu fuq il-ħrejje, fuq il-leġendi, fuq iċ-ċajt, għax tkun mhm. kolli parti mit tradizzjonijiet li għandek formula partikolari kif tajt iċ-ċajta u tibqa' tintiret. Il-ħaġa moħġa ħaġa, it-taqbil ta' tfal, it-taħnin, ġifri l-alabajs, dawk il-ġenituri normalment l-ommijiet u n-nanniet eh, jannu l-trabi. Ġifri, dan kollu ħafna iktar huwa fil-qalba ta' dal-proġett. Dal-proġett li tajjeb ngħid huwa jien nagħti sem żgħir imma l-koordinatur ewlieni huwa l-Professur Adrian Grima. U mbagħad hemm numru ta' nies oħrajn kull ma jmur jikber dan it-tim, imma naħseb importanti ħafna li nsemmi lil Jani għax kemm mhm. fava li hija sinsla tal-proġett tagħmel tagħmel ħafna xogħol. Imbagħad hemm nies oħrajn, jiġifieri hemm eh, eh, riċerkaturi stabiliti bħal Ġużi Gatt, pereżempju, jew Michael Degwara, kien ikonna kontribut eh, ħafna ta' Marlin fis-Sukir Kop li ħallit s-sena li għaddiet. Eh, imma anka ta' studenti ta' zaza ġi bħal Daniel Bezzina per eżempju, wieħed li jagħti kontribut kbir fil proġett. U eh, sam il-bidu li provajna nagħmlu kien dan li niġbru dak li hemm Janika speċjalment għamel ħafna xogħol f'dan is-sens, jiġifieri tiġbor ir-riċerka li saret, għax ir-riċerka fuq dan il-qasam ma bdiċ minna, le kien hemm mhm. ħafna riċerkaturi importanti, ġifieri kien hemm Anton F. Attard pereżempju l-iktar fuq Għawdex, fuq daw it-tradizzjonijiet f'Għawdex, kien hemm Ġuse Kassar Pulicino, Guido Lanfranco, Marli Mifsud Kirkop u Ġorġ Mifsud Kirkop, ehm, ħadmu ħafna fuq qisma differenti, mill-lana, sal-ħrejjef, sa' qisma differenti. U allura l-ewwel ħaġa li għamilna kienet li niġbru dak li hemm. U min jidħol fis-sit, fil-portal u jidħol fit-taqsima ta' tradizzjoni orali, jista' jsib żewġ affarijiet partikolari, jista' jsib il-bibliografiji ta' daw il-protagonisti li ħadmu eh, fuq dawn ix-xogħlijiet. Ġifieri nista' nidħol fit-taqsima ta' Guido Lanfranco jew fit-taqsima ta' Anton Fattar mhm. u nara x-xogħlijiet li għamlu. Sa ssib x'sar.
Eżatt, eżatt.
Imma mbagħad hemm il-parti l-oħra li hija mhux bl-isem ta' min ħadem fuq dak il-qasam partikolari, imma skont it-tema, skont mm. l-oqsma. Ġifieri nidħol fit-temi u nara fejn fjena, jekk nidħol fil-ħrejjef pereżempju, nara min nagħmel riċerk fuq il-ħrejjef jew xemm miġbur fuq il-ħrejjef. U dan huwa importanti ħafna l-min qed jagħmel ir-riċerka, mhm. mhux hekk għax inti eh, qabel pratikament kien kollox sparpaljat, immissa bis-saħħa tal-portal qed niġbru flimkien. Dik l-ewwel parti. It-tieni parti hi li nkomplu nżidu magħhom. Jiġifieri l-proġett mill-bidu ħadem fuq dawn iż-żewġ binarji li niġbru dak li hemm għax importanti li nkunu nafu x'sar minn ta' qabilna. Imma li nkomplu magħhom. Allura pratikament jisu qabel l-imxija kien ikonna taħdita mm-hmm. tal-inqas waħda fix-xahar ġili iktar minn waħda fix-xahar. Din librerija stess ħafna drabi. Iva, iva, vera f'dan il-post konna nkunu nimmisjaw. Eh, u kien ikonna eh, Kelliema li jitkellmu dwar xi qasam ta' tradizzjoni orali, min ikun għamel xi riċerka, min ikun għamel xi ġbir. Riċentament għamilt waħda online ukoll u xek fuq it-taqbiliet fil-festi jekk mhux iva, iva. Eh, Ġifieri hemm xorta daqsxejn ta' tkompli iva, issa qed inkomplu. Mhux eżattament l-istess għax il-gost li meta tkun iltaqgħu f'post wieħed kien ikollok ħafna interazzjoni, ħafna mistoqsijiet, imma l-online itina mod kif inkomplu b'xi mod. U kif qed inti Eh, Waħed mill-oqsma li bħalissa qed nifkaw fuq huwa it-taqbil tal-festi, ġifri l-kwartini li mm. waqt il-festa bħalissa festi m'għandniex, allura qed niċċelebrom dal-mod dak li jkun jitla' fuq l-ispallejn, fuq l-ispallejn u jibda jgħanni daw il-kwartini ħafna drabi biex jew biex ifaħħar lil patrun il-festa, jew daqsxejn tal-pika li huwa element jizzika lill-każin li ieħor. U jisem kollox miġbur fuq is-sit, ġifieri min ifittex jista' jsib daw it-taħdidiet naħseb kollha li saru għax kienu jiġu filmjati u xek u jista' jsibhom miġburin fuq is-sit. Għana nippruvaw ħafna kull attività li nagħmlu niffilmjawha mhm. eh, għal posterità ġifieri biex tibqa' hemmhekk u dak li jkun jista' jidħol fis-sit jew biex jara l-artikli daw li semmejna l-istudji, il-kodba ta' dawk li ġew qabilna. Inkella biex isegwu daw il-taħdidiet li li qegħdin insomma qegħdin mhm. eh, nifilmjaw. Qed insemmu qed tangent din daqsxejn, eh, qed insemmu l-affarijiet li ġew studjati qabel, eh, tajjeb insemmu wkoll fuq is-sit hemm miġburin il-lista ta' teżijiet kollha li saru tal-istudenti fid-Dipartiment tal-Malti minn iva. żmien twililu naħseb mill-bidu tad-dipartiment. Iva, iva, iva, mill-bidu. U taġġornawha kull sena din u xek. Eżatt, eżatt. Ġifieri min ifittex anke studenti forsi li mhm. għadhom qed ifittxu fuq ix jistudjaw eh, fuq ix jiffukaw fit-teżi tagħhom jistgħu jsibu din il-lista u mhm. jaraw x'sar qabel. Din hija parti importanti ħafna mill-portal, ġifieri li niddokumentaw dak li sar. Mhm. Se jkux fit tradizzjoni orali, jkux fit teżijiet, jkux pubblikazzjonijiet ta' dipartiment ukoll. Per eżempju, dipartiment għandu minn żmien il-professur Aquilina il-Journal of Multi Studies. Ehm, jekk tidħol fis-sit u fit-taqsima tal-Journal of Multi Studies tara Ehm, sa mill-ewwel pubblikazzjonijiet hemm tabella li hija li tista' tfittex dejjem għandek il-fittix hemm is-search button tidħol, tikteb fejn per pereżempju tikteb Dunkarm u tara l-artikli jew li kiteb Dunkarm jew li jew li kitbu dwar Dunkarm. U daw disponibbli online ġril Journal of Maltese Studies huwa ehm, disponibbli. Eh, Xi riżorsi li qegħdin, mela meta inti tara l-lista tar-riżorsi li hemm, ħa tara li xi wħud ikunu mmarkati b'kulur differenti. Dak ifisser li tista' tagħfas fuqhom u taqrahom, allura għandek aċċess mill-ewwel għall-artikli. Ħafna drabi dawn ikunu artikli antiki li għadda żmien fuqhom. Artikli li ġew pubblikati fl-aħħar snin aktarx ma jkunux online. għax kunem kwistjonijiet ta' drittijiet tal-djar tal-publikazzjoni u xlafjen. Tajib, u proġett ieħor importanti għapart tradizjoni orali huwa ta' terminoloġija u xek. Naħseb li dan il-proġett huwa msejjes fuq it-teżijiet tal-istudenti. Mm, mm. Tista' tispjegalna ftit x'inhu dan il-proġett u iva. kif beda forsi u eh, kif għadu għaddej.
Ir-ruħ ta' dal-proġett huma l-istudenti bla dubju. Id-Dipartiment tal-Malti ilu mill-bidu net, meta nitkellmu fuq is-sittinijiet ġifieri jew anke qabel kultant, jimexxi teżijiet eh, dwar it-terminoloġija. Terminoloġija ħafna drabi ta' osma tradizzjonali, ta' mhm, snajja tradizzjonali. Ġifiet nitkellmu per eżempju fuq. Mastrudaxxa. Eżatt, il-klim tal-mastrudaxxa, il-klim tal-bidja. Eh, imma anka qosma oħrajn jiġri l-bizzilla, l-imbit, tal-festi u Iva, tal-festi. Tal-festi eh. tal-knejjes, hemm ukoll. Iva, tal-knejjes. Hemm ħafna.
Eh, hemm ħafna qosma, imma mhux biss snajja tradizzjonali, anki ehm, kif naqbad ngħid jisu ħafna suġġetti taħt il-kappa ta' xemx, ġifiri, hemm pereżempju fuq il-mart, kif nitkellmu mhm, dwar il-mart u mhm. sintomi, kif nitkellmu dwar ix-xar, ġifiri l-istili ta' xar, il-ħinna fil-qatat, il-, -il l-għodda li tuża biex tagħmel xar. Il-ħwejjeġ. Il-ħwejjeġ iva, l-ħwejjeġ li lbies. Ehm, Ġifieri mhuwiex affarijiet biss tal-passat biex ngħidu hekk, imma dak kollu li nużaw fil-konverzazzjonijiet ta' kuljum.
U ħafna mix-xogħol isir kif qed inti b'teżijiet, ġifieri jkun hemm teżijiet ħafna drabi tal-bija jimma ġieli anki tal-MA mhm. li fihom l-istudenti ehm, jagħmlu intervisti man-nies tas-sena, man-nies tal-qasam. Eh, ġviri naf jekk saret teżi dwar il-terminoloġija tal-iskarpan, kellek studenti jew studenti skont il-kas li marru jintervistaw numru ta' skrapan minn lokalitajiet differenti għax dik hija importanti mhm. wkoll. Eh? Xara kif dvarja. Iva, x'kultant it-terminoloġija li tintuża fejn fina fraħal mhux bil-fors tintuża fraħal ieħor. Di differenza ħafna darbi naraw bejn Malta u Għawdex imma mhux biss. Ehm, u nippruvaw niġbru l-kliem, ġifi niġbru l-kliem, niġbru l-frażijiet. Meta ngħid il-kliem minix ngħid biss in-nomi, ġifieri fejn fina, jekk inti semmejt tal-mastru daxxa. Ma niġbrux biss l-odda li hija importanti le l-martell, mhm. it-tnalli jew x'nafien, imma anke l-verbi, mhm. ġifieri l-azzjonijiet x'jagħmel mela tixkatla, jinaf qed eh, Il-verbi li jużaw jew l-aġġettivi ġifieri l-injam kif jiddeskrivih, xi juża biex jiddeskrivi. U nippruvaw niġbru kemm jista' jkun minn dawk it-termini. Ehm, imbagħad eh, f'daw l-aħħar erba' ħames snin Eh, kenna proġett, ċoħe għanna proġett eh, li huwa koordinat mill-professur Manuel Mifsud, minni u minn Dr. Olvin Vella. u li nagħmlu hu bis-sehem ta' numru ta' gradwati f'dal-każ tal-Malti. Ehm, nista' nsemmi tnejn li jaħdmu ħafna fuq dal-proġett lil Dwayne Ellul u lil Michael Farrugia. Jaħdmu ħafna f'dan il-qasam. Eh, bażikament, ġbarna daw it-termini kollha li qabel kienu sparpaljati, kienu mferxin mhm. fit-teżijiet, jiġifieri qabel xrid tagħmel inti biex tfittex terminu rrid tmur il-librerija u tfittex it-teżi u għet wieħed toqgħod qabad terminu Issa x'qed nagħmlu daw it-termini kollha bil-mod il-mod biex nitkellmu fuq eluf ta' termini iva. Qed inpoġġuhom f'database waħda biex jekk dak li jkun jikteb ħanatik eżempju banali, jekk dak li jkun jikteb il-kelma musmar, mhm. mela titlalu l-ewwel fil-qasam tal-mastru daxxa, il-musmar dik it-tifsir. Imbagħad titlalgħu fil-qasam tal-mediċina, musmar li jitlalek fil-ġilda, le? U mbagħad fejn għafini jitilgħulek l-imsimer tal-qronfol meta nitkellmu fuq riċetti partikolari. Ġvidani, tfittax fil-database li hemm fuq malti.mt. Allora, daqxej simili tal-MLRS, jek mux sejra zbal. Eh, jixbħu, imma waqt li l-MLRS, l-MLRS għal mux familjari, miegħu l-MLRS huwa korpus huwa ġabra kbira tal-Malti użat fuq osma differenti. Ġviri nista' nikteb il-kelma fejna fiena musmar, ħana nibqa' ma nistess kelma, u nara ftit kif qed tintuża fil-gazzetti, fil-Malti legali, fil-Malti letterarju, eċetera. Għawek differenti għaliex, għax meta nikteb il-kelma musmar, qed ikoll id-definizzjoni tagħha, mm. ġifieri l-ewwel nara kif tiġi bl-Ingliż. Mela nara li fil-qasam tal-ma stużax tiġi nail, ma fil-qasam tal-ġilda tiġi boil, per eżempju, u nibqaw sejrin hekk. Imma wkoll kolli definizzjoni bil-Malti, mela għandi definizzjoni bl-Ingliż. Bil-Malti. Għandek daqsxejn iktar spjega jiġifieri. Iva. Barra minn hekk għandi l-varjanti Ġifieri aħna nafu li kemm il-darba ikon iktar minn kelma waħda għall-istess oġġett jew l-istess azzjoni. Ġifieri ħanati eżempju. Eh, jekk qed nitkellmu fuq il-bidja u eh, qed nitkellmu fuq il-karrotti, nafu wkoll li dawk jisejħu sunarija, mhm. pereżempju, jew ehm, eh, l-antiporta, pereżempju, il-mastru dax jagħmel l-antiporta, ma f'xi bnadi ta' Malta tisejħ il-boxla. Allura dawk qegħdin imniżin ukoll hemm dawn il-varjanti. Varjanti li jistgħu jkunu kif qed ngħidu Dawn ngħidulhom varjanti lessikali, ġifieri għandek kelma differenti. Mhm. Imma ġieli jkollna wkoll varjanti fil-forma, ġifieri fejna fjena qed nitkellmu fuq il- fuq l-ilbies, nafu li ċintorin, minn jgħidu ċinturin, le, dawk ukoll nirreġistraw, mhux huma importanti. Mhm. Barra minn hekk, għal xi oqsma qegħdin bil-mod il-mod gradwali sewa inżidu l-istampi u l-filmati. Jiġifieri, pereżempju, bħalissa dak li jkun jista' jfittex il-kelma eh, darsa u jara li darsa, apparti t-tifsira li nafu, ġilu u tifsira li nafu s-sinna, hija eh, parti mill-muftiħ, il-muftiħ l-antik, għandu parti li tkun qisha darsa. Ew minn hemm ġiet.
Eżatt, u allura inti tidħol fil-kelma darsa tara hemm vleġġa li li dawn tara li tratta muftiħa xilhom il-ġurnata iż-żgħażagħ mhux bil-forsi jkunu attraw muftiħ lej jkunu jafu l-kelma mhux bil-forsi jkunu jafu eżatt xi jfisser. Imma jaraw mbagħad il-parti differenti tal-muftiħ xi jsejħu għax tiskanta għandna isem għal kull parti. Eh, ġifieri, mhix di mhux bil-forsi hija kelma ta' kulħadd, mhm. imma F'dal każ hija maħuda mill-qasam tal-ħaddied. Il-ħaddied li qed jagħmel l-infietaħ għandu bżonn kelma għal kull parti tal-mufti u jispjegalna. Xi kultant għandna wkoll filmat. Kont se ngħidlek jidhir li rajt xi filmat ta' nsejt x'kien, però kien hemm bniedem tas-sena qed jispjega Ħaġa sabiħa ħafna x'għandek il-viżwal u għandek il-persuna nfissa li tuża dan il-klim qed iva, tispjega iva. jistess. Ġifieri m'intix tara miktuba isu maqlu għal barra mill-kuntest, imma tisma' l-nista sena jispjegaw waqt li tispjegaw għandek terminoloġija mhm. wkoll termini ħirġin hemmhekk. Ekku. U proġett ieħor terminoloġija proġett sabiħ ħafna u nafu li għadwet jikber huwa utli immens sa riċerkaturi u għal kulħadd fil-verità. Jekk nista' nżid F'dal f'dit taqsima Apparti t-termini, jiġifieri dak li jkun jista' jikteb kelma u jara kif tintuża f'dak il-qasam, għandna parti oħra li hija jieħu ħsiebha John Paul Grima. Issa, din hija issir f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Isem Malti. X'qed nagħmlu hawnhekk? Qegħdin niġbru r-riżorsi terminoloġiċi, ġifieri il-kotba, l-artikli, il-filmati, il-websites li b'xi mod jittrattaw it-terminoloġija. Mela, jekk jiena interessat fit-terminoloġija għandha x'taqsam mal-baħar, nidħol f'din it-taqsima u nara x-xogħlijiet li nkitbu dwar il-baħar u nista' nara. Minn aspett lessikali. Eżatt, ġifieri nara xogħlijiet li jagħmlu pereżempju ħadmu fuq il-ġabru l-ismijiet tal-ħut, hmm. xogħlijiet li ehm, ġabru il-partijiet ta' dajes, xogħlijiet li nafħadmu fuq il- ehm, Is-sajt, sewa s-sajt. Kollu li għandu x'jaqsam mal-baħar. Allura jekk jiena student li qed nagħmel riċerka jekk jiena traduttur, mhm. le li għandi bżonn infittex fejn fina xogħol li sar dwar il-molluski bil-Malti. Mhm. Nidħol hemmhekk nikteb molluski u nara min ħadem dwar il-molluski fil-Malti. Mbagħad immur infittex nixborhom li din hija riżorsa importanti. Mhux biss għal min ikun qed jagħmel ir-riċerka, imma anki għalina li nkunu tinfasslu strateġija fuq mm. terminoloġija, xiġifieri. B'dan il-mod aħna qegħdin eh, nibnu mappa, jisu għandna inventarju ta' riżorsi terminoloġiċi. Allura nafu li fuq il-sajt, per eżempju, hemm xogħlijiet li ġabru l-ismijiet mhm. tal-ħut, ta' mir, eċetera. Imma fejna fina fuq il-bizzilla kull manna xogħol wieħed jew tnejn. jew fuq il-mastrudaxxa kulma għandna t-teżi u forsi xi kitba oħra, allura nafu li hemmhekk irridu naħdmu iktar. Tara xi jonqos li jsir. Imbagħad ir-riċerka li ssir mill-istudenti allura mm. ma ssirx tista' bla doċ kif mhm. ġiġi, imma ssir mod strutturat għax nafu eh, qed nattakkaw dawk l-oqsma. Il-lakuni. Il-lakuni iva nippruvaw nimlew il-vojt U anki jekk hemm xi snajja li bil-mod il-mod qed imutu mewta naturali għax fejn naf jiena l-iskarpan ma tantx għandna għandna bżonn jew nfittxuh iktar milli bżonn dak raġun. Allura ejja ħan intervistaw me ħan iġbdu terminoloġija qabel ma titlaqna. Tajjeb.
U semmejna l-mappa. Jekk wieħed imur fuq il-taqsima ta' dialetti fuq is-sit isib mappa. U jista' jafas fuq lokalità partikolari u jisma' kif il-persuni jitkellmu f'dik il-lokalità ħaġa sabiħa ħafna meta skoprejta vera ħadd gost għax affaxxinajt ruħi. U qed nitkellmu fuq id-dialetti naturalment. U jidher li li hemm ukoll eh, dialetti kif kienu mitkellma qabel hemm intervisti ma' nies jidher li f'sebgħinijiet, korreġini, jekk sejra żball, u dialetti llum. Tgħidilna ftit fuq dal-proġett. Naħseb dan huwa kollaborazzjoni mal-Istitut tal-Lingwistika u xejn. Eh, tajjeb. Eh, ħalejtek titkellem, tajt nifsi tantana, jaqtolek nifsi għamna proġett, vera għamna proġett. Ija, li taqsima l-qalbi mod partikolari għax xina naħdem fuq ehm, din taqsima. Mela, eh, part importanti mir riċerka li namlu hija bħala dipartiment flimkien mal-Istitut tal-Lingwistika hija fuq id-dialetti. dialetti ta' Malta u Għawdex. Issa, ehm, u kif qed inti hemm dil-kontinuità, ġifieri għandna dil-mappa interattiva mm. u jiena nista' nidħol fejna kienu fuq is-siġġiewi, fuq eh, iż-żurri, eh, l-ar, plasri, bil-mod il-mod nżidu anke ah. ħażebbux sewali. Malli ma tieħux għalik inti sewa u żebbuġin u anke lokalitajiet oħra. Ehm, u tista' jew tismagħhom jitkellmu bid-djalett tal-lum Sewa, għax din ukoll interessanti, ħafna nies jaħsbu li d-dialetti spiċċaw.
U għadhom jintużaw fost iż-żgħażagħ ukoll, importanti li ngħidu. Ukoll, u mhux għawdex biss. U tista' tismagħhom hemmhekk kif huma llum. Imma li hemm interessanti huwa tista' tqabbilhom ma kif kienu fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet. Mm. Għaliex, għax Ġuże Aquilina kellu proġett mal-Università ta' Leeds dak iż-żmien. Kienu joqogħdu jduru ħafna rħula ta' Malta u Għawdex u jiddokumentaw id-djaletti ta' dak iż-żmien. Kienu ehm, mhux huma biss ta' kellhom kellhom tim naturalment magħhom dak iż-żmien. Imma li hemm interessanti kienu jduru ħafna rħula ehm, jintervistaw in-nies. Ħafna drabi titkellmu dwar is-sena tagħhom. Hmm. jew dwar ħajjithom, xi aspett ta' ħajjithom, jew dwar xi okkażjonijiet jien naf dwar l-imnarja pereżempju dwar x'kienu jagħmlu fl-aħħar tas-sena jew fl-ewwel tas-sena u dawn l-affarijiet. Ehm, u qed qed jitkellmu ħafna drabi dak iż-żmien id-djalett kien pratikament naturalismu, ġifieri jitkellmu bid-djalett. U li qed nagħmlu huwa minn dawn l-intervisti twal li mhux dejjem huma ta' kwalità tajba importanti ngħidhom, ġifieri dawk kienu jagħmlu. Minħabba li għadda. Eżatt, ġifieri bril to real tapes kienu jagħmluhom kbir, ġifieri. Tliftu ħafna minnhom? Le, le, ġifieri hemmhekk qegħdin imma l-kwalità mhix dejjem tajba, ġifieri biex inti kien. Biex tagħmilhom fuq is-sit u dak li jkun jismagħhom sew għal-riċerka tiegħu għal-interess tiegħu. Għantik idea, ġvida jkunu qed jintervistaw raħal u f'daqqa waħda tisma' jew xi ħadd fitri u tisma' n-naċ għaddejjin allura li qed jgħidu minn tix tisimgħu. Jew għax hija parti mir-realtà ta' dak iż-żmien hija gost ukoll hija parti. Jew hemm intervista ma' taħħan U għamil mitħna għaddejja. Memx il-kwalità tal-lum, tal-istudio tal-lum. Bissu ma interessanti, ġivir kif mhm. najdu. Daw, imqar il-naċ għaddejjien fl-isfond, jatuna, jiftħunna, iżat, ħaj, importanti, tal-ħajja ta' dak iż-żmien. Jiġifieri dawn għandhom għandhom valur li huwa lil hinn mill-lingwa u mid-djalett, għandhom valur kulturali, antropoloġiku, storiku, soċjali, jiġifieri importanti ħafna. U dawn qegħdin bil-mod il-mod bit nagħżlu biċċiet minnhom u ntellgħuhom fis-sit dan il-mod. U dak li jkun jista' jisma' djalett kif kien 50-60 sen ilu u kif inhu llum. U hemm it-traskrizzjoni wkoll u xek. Iva, iva. Ġifieri dak li jkun jekk ma fehem xi ħaġa jista' jfittex u jara x'kienet jintqal. Iva, iva, x'mhux kulħadd kultant bid-djalett eh, ma tifhimx eżatt, mhm. jekk ma tkunx espost jisu djalett, jista' jkun li ma tifhimx eżatt x'qalu. U hemmhekk nagħmlu traskrizzjoni mhux ortografika bl-ortografija tal-istandard, tal-Malti mhm. standard, Imma b'ortografi, ġifri dan jek qed jgħid Duk ir-ruġal. Eżatt, għana nikbu duk, mhux dak, pereżempju. Eżatt. U dan il-proġett għadu għaddej, naħseb l-istudenti għadhom qed jaħdmu fuq id-dialetti u jaraw l il-ġurnata kif qed jintużaw, u qed jintużaw miż-żaża f'liema kuntesti, ma' min, fuq l-imsuġġetti, eċetera. U dak li jsibu qed jittella fuq is-sit ukoll, mhux hekk. Apparti l-mappa tal-ħoss, għax aħna meta nitkellmu fuq dialett, jisu bla maridu morru fuq il-ħoss, le fuq l-aċċent, għax dak li tal nisimaw, ġifiri li dak issir duk u li raġel issir ruġol jew ruġel. E, imma ma element ieħor, il-klim. Il-klim jinbidel minn raħala l-ieħor u dak li jkun jista' e, għandna taqsima semmejnija isma għax tista' tisma' dialett. U għandna taqsima oħra li semmejniha ara għax tista' tara id-djalett, tara x'tara, tara l-kliem kif jinbidel minn raħal għal ieħor. U mm. din hija wkoll eh, hija riċerka li saret bis-saħħa ta' numru ta' studenti tad-dipartiment li intervistaw eh, bejwet uħar, eh, mux bejwet uħar, ġviri għanna 40 ruħ minn numru ta' rħula, sissa bizna 30 raħal, l-idea li nduru l-rħula kollha ta' Malta u Għawdex, ma Tieħu żmien u bħalissa bl-imxija. Eh, Naqsa xi iktar diffiċli tiltaqa' Ħafna drabi qed intervistaw l-anzjani, le? Anzjani li li twildu trabbew f'dak ir-raħal ħalli kemm jista' jkun ikollna qisu l-verżjoni autentiċi ngħidu lajk. Il-verżjoni autentika ta' kif tintuża f'dak ir-raħal. U dak li jkun jista' pereżempju ħa nipprova niftakar eh, eżempju partikolari. jista' jagħfas fuq il-kelma saqqu sewwa u jara li f'Malta kważi kulħadd juża saqqu. Imma malli titla' nħa tal-mellieħa u għawdex iktar iktar tara li tintuża l-kelma mitraħ. Mhm. Sewwa eh, jista' jkun f'Malta għandek xi lokalitajiet li jużawha ftit, allura f'dil mappa tista' tara il-kuluri jkanġu, ġifiri fej jkun hemm il-ħmura, ġifiri jintuża bil-qawwi. Iktar ma jkanġi fl-isfar inqas jintuża jew abjad ma jintuża pratikament xejn f'dik il-lokalità. Jew inkella il-petne. Naraw li f'numru ta' lokalitajiet l-iktar f'Malta jintuża petne eh, speċjalment in-naħa tal-belt u tal-kottonera, imma eh, fl-irħul iktar tradizzjonali u fawdex iktar, mhm. naraw li jintuż iktar moxt. U nistaw allura b'daw il-mapep naraw li ma lokalitajiet eh, jużaw terminu jew ieħor. Tajjeb, fadlinna ftit ħin imma ma nixtieqx naqbeż dan il-proġett għax għal qalbi ħafna. Naf li qed taħdmu fuq proġett ta' letteratura, eh, għax ma tant semminja letteratura l-lum, ta' intervisti mal-kittiba ta' palissa ta' tejtum sittinijiet u risqina l-palissa. Pero apparti minnek dawn il-filmat ta' jibnejdu li għedin fuq il-portal, mm. pero apparti minnek ħagġa sabiħa ħafna u kollem ħafna intervisti li saru qabel mm. eh, fis sittinijiet jidir li uxek mm, minn ġuża kolina għam ħafna minnom ma' diversi kittiba ta' dak iż-żmien u anke fuq suġġetti importanti bħal Kantilena mhm. u bħal De Soldanis, mhm. ngħidu aħna. Tkellimna ftit fuq dan il-proġett. Iva, eh, mit-taqsima tal-arkivju. Eh, u f'dan l-arkivju nippruvaw nixbru l-ħafna materjal li jew li writna minn mhm. żmien Aquilina, eh, jew li qegħdin nagħmlu bħalissa. Waħda interessanti naħseb l-intervisti ma' l-awturi Aquilina kien beda dak iż-żmien jagħmel intervisti. Naħseb l-istess apparat li kien juża biex imur jirrikordja madwar Malta Għawdex. Kien jintervista l-awturi ta' żmienu, jiġifieri hemm intervisti imprezzabbli ma' Dunkar, ma' Rużar Briffa, ma' Carmenu Vassalo, ma' Mary Mejla, dawn huma ta' valur storiku. Naħseb l-unika, forsi l-unika ħaġa li għandna biex nisimgħu lil daw il-kittieba, nisimgħu leħinhom, nisimgħu jaqraw il-poeżiji tagħhom iva. xogħlijiet. Diġà naħseb ngħid jiena kważi kważi jaqbdek il-bart tisma' l-Aquilina jitkellem għax għandna l-Aquilina nafuh mill-kitbiet tiegħu li tismgħu jitkellem. Iktar u iktar imbagħad tisma' l Dunkan, tisma' Rużar Briffa jaqra lil ommi fl-istess xahar meta nsersat kienet mietet ommu, ġifieri eh, anki naħseb dawn eh, għandhom jintużaw ħafna fl-iskejjel ukoll, jiġifieri mhm. li importanti li niltaqgħu mal-poeżiji tagħhom, imma ħafna drabi niltaqgħu mal-poeżiji tagħhom Mill-ktib. Mill-ktib, le? Ma li tisma li l-om jaqrawa, ġi dipend. Għal-studenti tkun esperienza differenti. Dik esperienza.
Ehm, u eh, aħna komplejna f'din f'dan l-ispirtu, ġifiri eh, bis-saħħa tiegħek u ta' Bernice. Magra, iva, importanti nsemmu wkoll. Eh, bdejna intervistaw l-awturi ta' żmienna. Eh, bdejna minn dawk tal-moviment eh, għaw minn letterarju, le jagħmel sens għax eh, huma l-ikbar, le huma l-iktar li kontribwew fi żminijietna. U tista' titkellem iktar inti ġifieri fuqha. Eżatt, risqin, risqin lej il-preżenza l għax għal intervisti ma' kitiba ta' sittinijiet u issa kull ma jmur iktar risqin lej il-preżent. U nisimgħu jitkellmu fuq kunċetti bħal letteratura u fuq il-kitba, l-proċess tal-kitba, imma importanti nisimgħu jaqraw ix-xogħlijiet tagħhom ta' proża, ta' poeżija. Ekku, tkellimna ħafna, semmejna ħafna affarijiet, ħafna proġetti li għan iktar ħin għax id-Dipartiment tal-Malti jaħdem fuq tant u tant proġetti li sija nofsija mhux biżejjed biex niddiskutuhom kollha. Imma grazzi ħafna tal-li tajtna daqsxejn din it-toma tal paġna tal-portal eh, malti.mt u grazzi tal ħdimtu fuq dan il-proġett biex hemm ħażna diġitali online iġri jista' kull min jixtieq jista' jmur ifittex dan il-portal malti.mt jista' jfittex ukoll fuq il-paġna tad-Dipartiment tal-Malti banka tal-Aqda tal-Malti biex nippromovu mhm. x-xogħol tad-Dipartiment hemmhekk sabiex jara x-xogħol li qed isir kontinwament mid-Dipartiment tal-Malti u mill-istudenti tal-Malti. Grazzi talli naqadtu magħna llum. Tistgħu issegwu l-Għaqda tal-Malti fuq il-paġna tagħna fuq Facebook, Għaqda tal-Malti. Fuq iktieb dot org dot MT, is-sit tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, issibu wkoll il-kotba li għandha l-bejgħ l-Għaqda tal-Malti. Grazzi.